Wiemfo ba TV na ɛnɛ deɛ wohwɛ me ɛnɛ deɛ ɛnyɛ me na meyɛ guest bio ɛnɛ mama wɔn nipa a wohu bi saa da na yɛbɛbu sa Ghana nsɛm kakra titawaso no tie bi ne fa bi bɔ ɔbra because sese no ɛyɛ adesua Ɛne nimdeɛ nko ara na yɛkyɛ wɔ ha sei no. Ɛyɛ Wiemfoɔba TV. Wo share wɔ ha sei a, na wokɔ yɛn YouTube page mu na wa subscribe kɔ Wiemfoɔba TV. Subscribe, video bi a ɛbɛyɛ biara no, wo na ayɛ first person a wo nsa bɛyɛ dɛn? Wo nsa bɛka. Ɛnɛ mewɔ yɛ papa, yɛ bra, yɛ biribiara wɔ yɛn nkyɛn a yɛne no ba bɛdi nkɔmmɔ afa Ghana, yɛ 64 years a yɛnyaeɛ no, ɛbɛboa yɛn anaasɛ ɛbɛsɛe yɛn? Ama Ghana akɔ n'anim? Ama economy no ayɛ stable anaasɛ asɛe? Ama nneɛma a yɛyɛ no wɔ Ghana no, aboa yɛn anaasɛ ammoa yɛn? Mmorɔfo no kɔ no, wɔgyae agudeɛ, wɔgyae yɛ sika, sɛ anka yɛmfa mmɔ yɛn ho bra, ne nyinaa wɔ he? Mpanyimfoɔ a wɔda yɛ ano, wɔboa yɛn, anaasɛ wɔyɛ dɛn? Wɔsɛe yɛn. Nti ɛnnɛ, mɛkɔ yɛ berɛ a yɛanya a yɛne didi nkɔmmɔ so, na akɔpɛ ne din de ama mo, na ayɛ sɛ nkɔmmɔ no a ɛwɔ hɔ nyinaa, me ne mo ayɛ dɛn? Adi. Ɛɛ, na mpakyɛ yɛahyira wo. Ok, mesrɛ nso o. Meda mo ase bebree. Ɛna yɛda yɛn, yɛn ho, yɛn host ne yɛn panyin Ewuamfrɛw TV ɛne ne YouTube. Nna sɛ kɛseɛ kɔma no. Nyame nya no adom ne Nyame nhyɛ no den na da biaa ɔntimi mma kasa ntimi mma ayi nokorɛ nna adi.
Nokorɛ na ɛpɛ ɛnyɛ anim sɛ woyɛ kɔkɔɔ woyɛ tuntum o so far as sɛ woyɛ Ghanaian nkoaa deɛ yɛka bi ma wo. yɛnka bi mma obiara. Nsɛm a yɛreka yi, ɛnnɛ Ghana, ɛdu mpɛmpɛnsoɔ bi a, ne yɛwɔ flight, yɛwɔ plane, sɛ sɛ Ghana yɛne plane. Wokɔ Ethiopia, Addis Ababa, wɔn airport, yɛfrɛ no Boli airport. Marble so nko na ɔwɔ. Wɔn wɔ 787 bɔ hɛre. Wokɔ Ethiopia, Ethiopia ne biribiara wɔ wiase a ɔbaeɛ mu. Wɔn ni resource biara, plane nko na ɛne resource. But wɔn nkɔ hwɛ Ethiopia population sɛn. Wɔn de plane na didi. Ghana sɛ sɛ plane aka baako yɛde ayɛ restaurant. Amanfoɔ didi wɔ ho. Ɛnɛ a yɛkasa yi mpanyinfoɔ a wɔn Ghana nyinaa wɔn afu na wɔn abusuafoɔ na wɔn nim. Daansa na maame bisa wo na yɛde na ho sɛ Ghana fo mpanyinfoɔ a wɔn ho sisi no ɛyɛ wɔn afu ɛne wɔn afu nkoa na wɔn nim because ebi so bɔ adwuma na Seisei yɛwɔ sixty four years waa wohwɛ mu a adwuma a Ghana yɛayɛ no ɛyɛ sɛ nka by now nka yɛ develop anaasɛ ɛwɔ sɛ seisei waa wohwɛ mu a wo nimdeɛ mu yɛwɔ fam koraa. Yɛ yɛteɛ yɛka sɛ yɛatra Rwanda Rwanda ayɛ war Liberia ɔmo ayɛ war Eritrea koraa wokɔ seisei a Ethiopia ɔmo ayɛ war but Ethiopia seisei kɔhwɛ flight a ɛwɔ Ethiopia Ethiopia ntu airport mu Ghana eleven thirty airport ɛclose

Oka sɛ ɛno na ɛda ɛda so yi so wɔ Ghana mɛka sɛ ɔboa. Ame me deɛ me busa me nim eti na ma ba. Because adeɛ a me dea na ɛyɛ baako na metumi ayi su na ebi ka na metumi tɔn a manya mfasoɔ no no. Okay. Ah. Nti ɛsɛ me sɛ si bi ka ho because mehu sɛ adwuma a meyɛ no mfasoɔ ba. Mfasoɔ ho. Matena hɔ saa mfasoɔ no medi saa na Ghana yɛma Liberia light.

Lagos yɛ na wɔma wɔn light, Togo yɛ na wɔma wɔn light, Benin yɛ na wɔma wɔn light. Na ɛnnɛ adɛn na saa sika wei nyinaa ɛwɔ he? Light a yɛtɔn yi, electricity a ɛwɔ he? Na ɛnnɛ bɛka sɛ Ghana yɛ every one hour bia edum light sixteen times a ɛsɛ amanfo nneɛma ɛsɛ amanfo cold store nneɛma yɛdum a ne yɛasɔ na current na yɛ low ɛdeɛ bɛka a mepɛ sɛ mbusa asɛm yi o Seesei no na kyerɛ sɛ Ghana tumi ma saa nkuro nkuro a wɔbobɔ hɔ yi nyinaa light deɛ a, ne kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ anka yɛnya sika bi a yɛde bɔ Ghana ho bra ɛnnɛ no, anka ɛnni kwan sɛ Ghana koraa anka ɛduru light. Saa na wopaa kyerɛ anaa? Me, mekyerɛ sɛ, anka seesei woyɛ adwuma na wonya mfasoɔ a, ɛyɛ big apple, yɛnka, yɛtafle. Dam no a ɛsiiɛ no, ɛgyaeɛ no, anka ɛyɛ big apple, yɛnka, yɛtafle. Nti yɛatumi atafle ho atontɔn ama wɔn a Kaɛnfo a wɔn sika no ɛnfa nsisi dam dam dam dam bɛyɛ four na dam no a Kwame Nkrumah si yɛ no ɛnyɛ the whole Ghana deɛ a yɛn nkyɛ hwee koraa ɛyɛ benefit of us because nipa biara wo te aban wo yɛ citizen wo yɛ kuromani na wo te aban adeɛ mu a ah ɛte a wo do sixty years a ɛ adeɛ no ɛte a ɛwɔ deɛ okay ɛyɛ wo nimdeɛ mu anaasɛ saa na saa na mmara no ɛte dabi saa aban no biribi a ɛbɛba wɔn no sɛ aban no enye enye enye ne sika enye ne sika na oyi ɛde ɛyɛ maintenance ɔman ne sika na ɛde yɛ maintenance sɛ otua tax mhm. nti woyɛ ɔman bɛ ɔman ba ɛte sɛ ɛde anka ɛde ɛma yɛ
ate dɛ ɔka na se sɛ ɔda se nti anka yɛ damp na ɛtu yɛ no ka ɛsɛ yɛ dea deɛ aka na wɔn wɔn nya nfa so a wɔn de tɔɔ yɛ no So obi tumi tɔ atɔkuleta baako? Adwuma no yɛ ne dɛ a, na wasan atɔ mmienu. Adwuma no yɛ ne dɛ a, na watɔ mmiɛnsa. Ɛbɛdu mmerɛ bi na adu ten. Na ɛsɛ mfasoɔ ba adwuma no a wɔyɛ. Adwuma no ba mu.
But yɛ yɛn hu electricity a ɛsi yɛ, yɛn hu ne mfasoɔ biara. Ka yɛn ni bi kura nka yɛ. Nti sɛ na ɛsɛ wɔpa akyɛ sɛ light a ɛredundum no, ɛyɛ mpanimfoɔ na amfa nneɛma papa angu akwan mu, ɛna akɔfa saa nneɛma wei aba anaa? Ɛne deɛ.

Yɛn ankasa minista na baeɛ o, ɛyɛ free o, ɛgye ne tax, nti ɛbɛyɛ dɛn na anwu? Na na kyerɛ sɛ, me, me, metie wo nsɛm no a woka no deɛ a, na ɛyɛ sɛ mpanimfoɔ no a wɔda Ghana ano no, wɔn na ɛrebɔ yɛn aporɔ. Ɛno deɛ ɛyɛ nokorɛ.
Nti wɔn na ama Ghana antumi antu mpɔn. Because wohwɛ resource a wɔaka ho asɛm ne nkuro a na Ghana ma wɔn nneɛma, ɛfeed wɔn light, na ɛnnɛ, yɛn no yɛn ho rekyere yɛn, afei deɛ yɛ, light no tumi bɔ n'ani prɛprɛ a yɛ, yɛnnim ade korɔ a asɛe a wɔmmɛka anhwɛso nkyerɛ yɛn a. Na ɛyɛ sɛ nsɛm a woka, metie mpo ara deɛ a, ne nsɛm mpanyimfoɔ bi wɔ Ghana wɔn adi agorɔ kɛseɛ paa ɛsei no wɔn mama hu sɛ ɛ wɔn adi agorɔ no me yɛn fa yɛn bra me fa bra ɛ central market ɛsei yɛ bu ne nyinaa ato agu yɛ bu ato agu a yɛn nim de aban yɛ sɛ aban nso bɛsi ne foforɔ na ɛsei saa nipa no a yɛ bu ato agu no aban de wɔn kɔ yɛn fa ɛno deɛ me pa kyɛw bebree ɛyɛ big mistake to the leaders mm -hmm. because before say obi kura ɔwɔ dan mu a. anaasɛ ɔte wo fie a na wɔbɛtɔn efie no a wɔn na first choice a ɛsɛ sɛ ɔkɔnsɔlto no nyɛ sɛ ɔtumi de wokɔ court sɛ ɔno na ɔte fie no mu for many years nti wotɔn fie no a ɛsɛ sɛ wokɔnsɔlto no fɛ ɔka sɛ ɔntumi ntɔn ansa na watumi atɔn ama second person nti Central America sɛ bɛyɛ tu wɔn a ka ɛte relocate baabi ɛde wɔn kɔ

Ghana fo na ɛboa wɔn. Yes vi yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ na ɛboa mpanyinfoɔ no mpanyinfoɔ no deɛ wɔn ntumi mmoa yɛ baako baako baako. Yɛ na yɛ ato aba sɛ wɔn da yɛ ano na yɛ dɛ na afei deɛ yɛ na yɛ ɛboa wɔn. Ah sɛ wo wo wo wonim nyansa nti na wɔde baayɛ na wɔde wokɔ kɔmɔti akɔpɛ adwuma ama no wokɔpɛ maa no wie no wɔn wasɛ wɔ adwuma sɛ wɔtena fie. Ɛnti na yɛ sɛ yɛ sɛ no yɛ na deɛ na yɛ yɛ no sɛ yɛkɔto aba ma wɔn ɛnya ɛni kwan sɛ yɛ sɛ yɛkɔto aba ma wɔn. Medeɛ medeɛ mfutuo a mɛtumi ama wɔn ne sɛ. sɛ sɛ nko ara na wɔn bɛyɛ wɔn nneɛma bɛkɔ so nko ara deɛ a ɛduru mmerɛ bi paa a yɛso yɛn bie yɛn ani ne yɛn adwene because me mentumi ntɔ mentumi mpɛ adwuma mma wo na wɔn bɛsɛ yɛn adwuma mhm. nti sɛ saa deɛ a mɛtena fie wo ne obusuafo a mo enjoy no sɛ wo wo na wɔyɛ president a wo ne obusuafo nyinaa mo nkɔto mm. sɛbi sɛbi wo yɛ PC PCP MPP GMP mhm. wo ne obusuafo nyinaa nkɔto. Deɛ ɔbɛwini no ɔne n'abusuafoɔ bɛwini a wɔwini no wɔn ni wɔn dɛ na mɛhu sɛ meni m'anidasoɔ ni obiara so nyankopɔn na ɔhwɛ me.
ok mo ntie o asɛm a ɔka no yie kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo a wohwɛ me no tie wo na wopɛ adwuma ma obi papa wopɛ ma ne wia na nipa kora bɛsɛe wo adwuma nti ɔno deɛ ɔnkɔpɛ adwuma ma obi papa ma ne mmɛsɛe n'adwuma asɛm a ɔka no woyɛ banyansafoɔ a waka w'asɛm paa ɛfisɛ sɛ Ghana no a ɛnkɔ so no ɛha wo ɛha me asɛe nnipa bebree adwuma ama nkurɔfoɔ bi kɔtena fie Munim baabi a yɛkɔfa aba pɛn firi a wɔka saa nsɛm wei kyerɛ? Wei yɛ ahintasɛm a anka woapa akyɛ but wonyae. But wohu sɛ ɛyɛ na wo nsa aka. Wɔkyerɛ kwan a Ghana faa so baeɛ. Wɔakyerɛ kwan na anka ɛwɔ sɛ anka Ghana yɛnya nneɛma bi but yɛannya. Nti deɛ mpaninfoɔ no yɛ Ghana no, wɔreboa yɛn anaasɛ wɔreko yɛn? Yɛsan bɛkɔ na woakɔbusa no question wei. Ɛyɛ question bi a ɛhia me pa ara. Na wansa saa question yi wei wie a, dasani yɛbɛdi nkɔmmɔ foforɔ. But wo deɛ ma menkɔbusa no question no mmra na mewie a na yɛasi atoa so. Na ɔpanyin na mebusa sɛ ɛsei Ghana Wa wo hwɛ mu na hwɛ ne ɔma ɔmo yɛ ne yɛ bɛ si factory yɛ bɛ yɛ wei wei ne yɛ a wa hwɛ a how many years na ɔmo bɛ timi de awie na wo hwɛ a Ghana economy no ɛbɛ kɔ n'anim anaasɛ ɛbɛ ka because sɛsɛ yɛ twa sika foforɔ ɛti no sɛ ɔmo twa sɛ sika foforɔ ɛbɛ timi ama economy no aba fam anaasɛ still a economy no ɛbɛ kɔ soro sɛdeɛ ɛɛkɔ yi anaasɛ Ghana no ɛnyɛ yɛ bio Ghana ɛni ɛnidasoɔ sɛ ɛbɛ yɛ yɛ anaasɛ ɛbɛ ɛnyɛ yɛ bio. Mpakyɛw bebree
Sika foforɔ bɛn na ɔmo san bɛtwa bio? Ah sɛ ma mahu mahu nnoɔma bi wɔ social media saa sɛ five hundred Ghana bi a wɔn pɛ sɛ wɔn twa but me nya nya confirm sɛ. Wɔn yɛ saa na e depreciate cedis bebree. Bawumia yɛsi Bawumia wɔ yɛ very intelligent but sorry to say is not is is is is none.

na wɔn se wɔn ne South Africa atena ase anɔgohyiati akeka ama wɔn ate aseɛ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn ne South Africa wɔn bɔ ada nti wɔn di ranks a South Africa ranks ɛwɔ soro se Ghana sika a na Bawumia akɔkyegye ama wɔn ɛyɛ adwuma. Ah okay ɛnna wɔn na wɔkyerɛ ma sɛ mi de nim sɛ wɔde pepa ne nneɛma kɔ gu akwan mu a wɔhyehyɛ nneɛma foforɔ te sɛ deɛ

wo na wode nyansa bɛkyerɛ no ɔno nyansa no wɔ ne tirim dada so ɔda teɛ because Zimbabwe wɔn farming ɛne equipments a wɔn for farming ɛnɛ wonim sɛ ɛnɛ Ghana a tomatoes a yɛdi efiri Burkina okay.
cabbage a yɛdi efiri Burkina mm. wonim a Wednesday anadwo nine o'clock kɔ abinchi market anaa Sunday nine o'clock kɔ abinchi market na kɔka sɛ wopɛ ɛyi Burkina tomatoes wɔn bɛkyerɛ o. Burkina cabbage wɔn bɛ kyerɛw green pepper nyinaa ɛnnɛ ɛfiri Burkina wonim sɛ Burkina foɔ a yɛ hwɛ sɛ French foɔ yɛ yɛnim nyansa yɛnim nyansa yɛni ate yɛnim ate no wɔni wɔni wɔn bɛ sɛ wɔni te wɔni ate bebree a wɔn apɔnkye akye wɔn ama apɔnkye akye ɛna mɛ ɛka kyerɛw ɛnnɛ first Burkina tumi bie wɔn down eku nɔɔfoɔ no tamale side hɔ no eku nipa bebree egu pe side hɔ ɛnnɛ wɔn asi dam kɛseɛ wɔn bia na akɔ gu hɔ ɛnna ɛwɔ irrigation a, up to ɛnnɛ, wɔnshɔɔto cabbage, wɔnshɔɔto tomatoes. Adɛn na ɛbɛka sɛ ɛnnɛ Ghana yɛ yɛkɔ Burkina na kɔfa tomatoes ba? Nyankopɔn ahyira ɔman wei a, ɛkyerɛ sɛ ɔman wei yɛwɔ biribiara. Ɔman wei, wokɔ obi obi fie koraa, yɛgyae si wɔ Abonsan na ɛdi five years koraa na nnipa ntim a, wobɛhu sɛ seed bi, dua bi afifi wɔ so. Ɛhɔ na wohwɛ, wopagya wo ti wɔ soro a, Nyankopɔn akyerɛ wo mango, ɔkyerɛ wo ɛyi, apple, wakyerɛkyerɛ wo bayerɛ sɛ efifi wɔ obi fie. Yɛwɔ gold, bauxite, aluminium, biribiara. Ne nyinaa ɛkɔ he? Yɛwɔ oil. Ɛkɔ individual packet, I'm telling the truth. Na, na, na kyerɛ sɛ, mpakyɛ mɛbisa deɛ a, na kyerɛ sɛ,

Kɔ wokɔ aso ase a yɛnim MC yie a na ɔyɛ adwuma wɔ radio station na radio station deɛ owie yɛ radio station yɛ pamo no koraa sese yɛ gaade no hmm. V8 a okuta efie efie a okuta within four years wei. Me nua, Kwame despite koraa entumi nyɛ saa fie no. Na na na wongye ndi sɛ asɛm a wokan no asɛ woa na wo attack ɔmo personal anaasɛ ɛyɛ ade a wode w'ani ahu ɛne woatutu kwan no nti na wopɛ sɛ ɔmo yɛhu sɛ nkurɔfoɔ no di agorɔ anaasɛ Matu kwan, ɔmo nso atu kwan. Nti deɛ woka no yɛ w'akwantuom asɛm deɛ kurofoɔ foforɔ ayeyɛ ɔmo man no. Me sɛsɛ ɔmo yɛ me nwanwa koraa sɛ especially so so so so sorry to say sɛ mɛtumi aka sɛ sɛ wɔn kɔ sɛ wɔn kɔ da hotel bi one month na wɔn abɛka kyerɛ sɛ wɔn atu kwan anaa saa na mehu no because wɔn ka sɛ wɔn atu kwan a ɛba Ghana ha ɛntumi nfa adeɛ a wɔn kɔ akɔntuo ɛkɔ suaba a ɛba Ghana ha deɛ wɔn ntu kwan sɛbisɛbi wɔn ntu kwan because China mm -hmm. Saturday and Sunday government bus ɛyɛ free ɛwɔ China ɛwɔ China.

firi ɔhwɛm area bi a TUC deɛ mfa mu sɛ wɔn wɔ cars wɔn yɛ sikafoɔ Mozongo from Dr Mensah to Mozongo ɛyɛ free Saturday biara ne Sunday aba ntumi nfa saa ka no aden bɔne bɛn na yɛayɛ Data yɛ yɛ gyawa. Rwanda yɛ yɛ yɛ wɔ yɛ nyɛ civil war da o Aba ah, Rwanda kɔ twenty six. Rwanda ɛnɛ Rwanda tumi yɛ ne car ɛnɛ Rwanda play ne boɔ ɔde nsi Ethiopia Airline. Asena gye si kɔ ma kyerɛ visit Rwanda. Ahaa wokɔ Kigali a ɛne Dubai no difference. Ayɛ fɛ.
Ɛnnɛ Kumasi dwom keretia baabi a yɛgyae sɛ ɛrehyia Kumasi dwom ɛrehyia fire service tent bɛtumi abɛlaene up ɛhyɛ a. adu gya no ɔmo asitati esɛ si stores. ɛwɔ ɛwɔ ɛyi kejeti kejeti ɛyi aa ɔmo sɛ si stores new dubai no baasi yɛwɔ yɛwɔ dan no dodo a yɛka se yɛ yɛ a ɛbɛ kɔntɛni nipa no ɔmo sa yɛn sa de yɛnim de esi bi ka ho na egya kɔtɔm na ɛbɛ de na baasi wura. na sɛ sɛ new king new law baako na ɔbaayɛ no deɛ ɔdi yɛ no deɛ ɔbaayɛ no wanya bi andi nti ɔno ɔbɛyɛ deɛ.

plan na ɔde maa no no nti wɔ deceive no no wama no asi awie ɔkɔ ne ne plan sɛ sɛ wo de wo personal plan aba abɛsi so store so akuro so ti nyansa bɛn na ɔwɔ okay that mo bɛn na ɔwɔ sɛ ɔboa yɛn mo bi ni hɔ baba no ampanye na yɛ kɔ yi deɛ ɔn Yɛbisa sɛ yɛrekɔ koraa no koraa koraa koraa no asɛm bɛn na abɛka akyerɛ youth asɛm bɛn na abɛka akyerɛ yɛn MPs no sɛ wɔn bɛ ga ɔsi Ghana no wodeɛ wɔsɛ wongye di sɛ bɛyɛ yie bio baabi a akodu deɛ wonim menim sɛ wogye di sɛ bɛyɛ yie anaa future leaders wɔn ba ne ba bɛyɛ ne yie deɛ a menim nti sɛ na sɛ yɛrekɔ koraa asɛm bɛn na bɛtumi aka de akyerɛ afa nneɛma a yɛrekɔ so sɛ deɛ na yɛyɛ a yɛbɛtumi asesa yɛn nsa a yɛbɛtumi ama Ghana afa ne ntoma pɛn. Medase medase medase medase Wiemfo TV nyame nhyira wo paa ne. mmoa a wode boa ahiafoɔ ne adwene a wodwen ma Ghanafoɔ mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔsi so. Mmoa no deɛ wɔkɔ oo, ba Nyankopɔn nko ara na nim, sɛɛ nso na yɛbɛkɔ agya wɔn oo, ba yɛnim sɛ nkyene a wɔadi no, wɔadi bebree kyɛn, ba yɛ a yɛaka yi deɛ, wo nso awiɛmfoɔ woadwen yɛn ho a wopɛ sɛ yɛnka deɛ ɛha yɛn. Nti deɛ ɛha yɛn ne sɛ. Mpanyinfoɔ ntumi mmoa yɛn baba na. Mm-hmm. Nti wopɛ sɛ ɔboa fa w'ani. Nyankopɔn koraa se ɛmfa w'ani nhwɛ obiara fa ho twere no. Ɔno ne nipa a ɔno ne obi a wode ho twere no a w'ani mu gu asew da. Mm-hmm. Nti fa wo mpaebɔ nyinaa taa Nyankopɔn atumi mfa ntaa obiara. Mm-hmm. Ɛnnɛ sɛ wopie a baabi a ɛtɔ nsuo baako 30 pesos baabi wɔ 20 pesos. Ɛdeɛ na ɛkɔ so ɔman no. Ɛdeɛ na ɛkɔ ɔman no saa. Te sɛ obiara de tumi ahyɛ ne nsam, ade a ɔwɔ biara ɔde ne prɛs na ɛsi so. Adɛn ntira? Yɛwɔ na Egypt yɛyɛ paanoo kɛkɛ, yɛto paanoo buom. Egypt sɛe yɛ, the whole of Egypt. Ba Ghana yɛ increase paanoo boɔ, ɛmo yɛ increase how many times?
Just petrol.
two weeks yɛ increase three times or four times adɛn. na sɛ mpanyinfoɔ bi de aburo na wɔbɛdi wɔbɛdi Ghana fo wɔn maa yɛ sɛ wɔbɛboa yɛn. dabi dabi sika naa ne nkɔla nkɔla afa no. dabi dabi dabi ehia wɔn mo. dabi dabi dabi kɔyɛ wɔ adwuma na bɔ mpa yɛ mm. na di nokorɛ nkɔfo obiara bi biara mm-hmm. di nokorɛ wɔ adwuma mu ɛne oh. sika duro no. yɛka sɛ sikaduro a sikaduro ne nokorɛ woyɛ w'adwuma yie a obiara bɛbɔ wo din asimesi kɔ ha asimesi na ɛwɔ ade pa na adeɛ ɔyɛ fo wokɔtɔ a wɔn nso bɛnya bi akɔ kwan so akɔfa aba na duty ne deɛ ɛku yɛ papapapa okay yɛda ase paa nyame nhyira yɛyɛ yɛ a ɛkɔfa nneɛma ɛbɛfa port yɛ duty nko ghanafoɔ ɛna nigeriafoɔ a wɔde nneɛma ɛfiri nigeria ɛfa kwan so wɔn ne kɔstɔm ɛyɛ deal ɛma wɔn de ba ɛte nneɛma no so yɛ ghanafoɔ yɛ ghanafoɔ yɛntumi nyɛ deɛ yɛntumi ntua wobɛduru airport a wowɔ ko wowɔ virus koraa na wotua bribe a ɛmu a wotwa mu ɛba ɛba fa bɛsaa amanfoɔ fa bɛsaa amanfoɔ no kuma mu wɔn deɛ wɔn nim sɛ wɔn airport no deɛ wɔn ne abusuafoɔ okuma ase mhm. airport nko na wɔn aka wɔn mpia abɔnten but sɛ wosum kodu a asomɔdeɛ bi. Deɛ mɛtumi advice mmeranteɛ a wɔwɔ Kumasi nyinaa no, monhwɛ yie ma obi nnaadaa mo. Ɛse wonim owu a hwɛ nna. Nna. Nkorɔmɔ a bɛhwɛ.
Yɛbɛka kyerɛ sɛ nsuo a yɛanom corona time last year ɛyɛ free. Ɛnɛ. Yɛse bɛtua. Saa bi yɛsan se yɛn bɛtua.
Ɛnɛ wonni sika a wode bɛtua a. Wayɛ deɛ. Wɔfa hefa.
Yɛbɛdi yɛbɛ yɛbɛ yɛbɛ abɛtwa. Light. Water bill ne wo light bill. Nti bɔ mpaeɛ sɛ ɛɛba a Nyankopɔn mma wo deɛ wobɛtumi de atua. Nti na mese obiaa nni hɔ a wode wo ho, ɛte sɛ wode wo ho twere no gyesɛ Nyankopɔn. Ɔwɔ nnipa dansani a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔde adeɛ no akyɛ wo. Ɛnnɛ nso wɔsan se wasesa n'ano. Nti ɛsɛ sɛ wosuro nnipa. Mɛmfa wo nto nnipa so. Mɛmfa wo de biribiaa ma Nyankopɔn. Mɛmfa w'ani nto nnipa so. Na bɔ mpaeɛ na biribiaa a woyɛ wɔ wiase biaa ɛnkɔ so mma wo. Na ɔkyena woso dɔ mu nyinsɛn no benefit a wobɛnya wɔ Nyankopɔn ba nipa deɛ wontumi mboa wo gya woba ma woma one billion before election ɛnɛ tax sɛ wode bɛyɛ business wɔ Ghana nko ade tax ne biribiaa school fees ne biribiaa bɛgye nyinaa ma no asa nti deɛ woyɛ no hwɛ ne yie hwɛ ne yie deɛ mɛtumi aka kyerɛ wo no mede menyɛ politician menyɛ biribiaa meyɛ businessman Atiefoɔ, sɛ moahwɛ yɛn, wate nsɛm no bi wɔ asom, young boys, yɛtu mo fo. Mpaninfoɔ a moda Ghana no, mo nso moate deɛ ɛrekɔ. Ɛsɛ adwene, adwene nni baakofoɔ tirim. Sɛ mosesa mo nsa na Ghana bɛkɔ n'anim a, monsesa mo nsa ma yɛn. Adefiri pɛ, ɛku adefiri, adefiri pɛ nyin. Enti monsesa mo ho. Ne berɛ a wɔaka bebree akyerɛ yɛn o. Wɔama yɛahu nneɛma a yɛn kuro de nni, nanso wɔn kuro retu mpɔn. Na ɛdɛn na yɛde yɛn wɔ ne yɛn abrabɔ ntumi nkɔ so no? Ɛnnɛ, Wemfoɔ Ba TV na ɛde news yi brɛɛ wo. Wodeɛ kɔ, kɔ YouTube Wokɔ a na kɔ subscribe ɛwɔ Wiemfɔba TV wode adɔm a na ɛwɔ no click yɛde video baa aba a wo na ayɛ first person a wo nsa bɛyɛ dɛn wo nsa bɛka dase nɛ yɛsan ne wo bɛhyia na yɛne wo adi nkɔmɔ ɛwɔ Wiemfɔba TV so mekyia mo nyinaa na mema mo bye bye.